Şony adam, ýagny bir şol adaplary bir adam edasa, sogaby bar, fazylaty bar namazynyň, artykmaçlygy bar. Eger bir adam terk edasa, oňa hiç günä-de ýok, etap-da ýok, käýinç-de ýok. Şoň awwalkysy näme? Ymama üýjek bolup barýaň mesjide, tekbir aýdylyp du, ýa tekbir aýdylmapdyr, täze aýdyljak bolup du ýa aýdylyp du. Kad kamatys-salah, haýýa alas-salah. Ýetişilmeden ewünçäk barsaň, şo zada oturmaly. Oturmaklyk mustahap. Ondan soňra haýýa alas sala diýende şonda galakam ylgap, barmaly, ymamyň yzyna üýmek şu mustahap. Ýagny ewünden oturmaklyk gawy. Şony hem emeliň bilen bildirýäň. Haýýa alas sala diýdigi geliň çakgallaň namaza diýdigi dagy. Onam namaza garşyn hem gitdigiň bolýa, emel bilen hem-de oňa kefine gulak asdygyň bolýa. Iki jana jemlesi şu sogaby. Ondan soňram Adaplaryň biri näme? Tekbir aýdylanda, ýagny Allahu akbar diýdik. Şonda aýtdyk 4 dene höküm maşynda farz we Allah'yň ullugyny lafzyna delalet duran. Wajyp bolýar Allahu akbar lafzy aýtmak. Eliň galdyrmaklyk sünnet we eliňi guluňa degirmeklik, ýagny bi mustahab. We şu eliňi guluňa degirip galdyraňda aýaňy ýeňiňden çykargyly bolmaly. Şu da mustahab. tekbirde, ýagny erkek adamlar üçin şi, aýa, aýat hökmän, meselen, içmegiň daba ýeň uzyrrak bolýada, ol aýaň basy hökmän şonda aýaňy ýeňden çykaryp, ondan sonra Allahu akbar diýip gulaňa ýetirmeli eliňi, ýagny hem gulaňa ýetirmek mustahap adapdan hem-de şol aýaňy ýeňden çykarmaklyk da mustahap. Emma heleýler üçin beýlede heleýle barmaklary, ýagny aýaty basyrgylla bolanlar bolsa işgäli ýok. Ýöne hökmän bir eliniň aýasynda bir deşik bolmaly çykar ýalak. Ol çykmasa ol kerahiýet gelýär diýipdir başga kitaplarda ýöne ol aýasy tutulgyly bolan bilen Allahu akbar diýip meselen elini galdyranda işgäli ýok. Hatda gawy da bar. Ola görkezmese. Ondan soňra mustahaplygyň biri dik dukan musalli ymam bolsun, muktady bolsun, munferet bolsun, erkek bolsun, hatyn bolsun parh etmeýär indi bularda. Şol Dik duka, ol maňlaýyň seýdede degjek jaýyny gözläp durmaly, mustehep şy. Ýagny şu tahyny gözläp durmaly. Ondan soň rukuk diýen, subhana rabbiyal azim rukuk gideňde aýak barmaklarynyň arkasyny gözläp durmaly. Sejdä gideňde subhana rabbiyal ala etek gideňde maňlaýyň ýere degireňde burnuň ujuny gözläp durmaly, gözüňi ýummaly däl.

Ýaňky gözüň gözlemellä diýdik meselen, emma sen dukaň gözüň gyýagy bilen beýle şeýläň gözläýäň. Kelläň gymyllatmaýaň, kelläň gymyllatmaýaň, gözüň bilen gözleýäň bu mubah. Muň işkali ýok. Ýöne huzur-huşuň terk bolýa, ol gowy dälliýä. Ýöne şerg taýyndan şoň işkali ýok, gözüň gyýagy bilen gözleseň. Emma kelläň beýläk şeýläk gözläp, gözleseň bu kerahiýet gelýä, inşallah kerahiýetde sanars. Eger gerşiň gymylladyp gözleseň, Gerşiň menden beýläk ony namazyň bozulýar, ony mufsydada sanak inşallah. Ondan soň mustahapleň biri asgyrmak gelýär saňa. Ýa üsürmek gelýär. Şolary başardygyňdan çykarmaly, asgyrmaly-da, başarsaň üsürmeli-de, saklamaly başarsaň. Soňky ýala baryp başarmanyň bilenle asgyramaly hiç işgäli ýok. Ýöne saklap, saklanybilseň gawy. Bar saklanmanyň bilen işgäli ýok. Ondan soňra gägirmekligi-de başarsaň saklanmaly. Içiňden gägirmek gelýär, başarsaň çykarmaly däl şony. Bar çykaranyň bilenle beter teşhis edip durmaly däl, garaz basyrmarak getirmeli getirjek-de bolsaň, gudratyň çatan mygdarda özüň saklamaly. Pazlamak galyp bolsa-da saklamaklyk Gawy başarsaň. Parlamak gelýär, şonda namazyň içinde özüň ýazuň, näme sen namaz okymaýan ýaly diýip, özüň özüňe pygamberler parlamaýatda diýip parlamaly. Namazyň içinde hiç parlamak gawy däl. Baryp parlasaň näme indi? Parlasaň oturan bolsaň, çep eliň bilen agzyň üstüne tutmaly, arkasy bilen, dik duran bolsaň sag eliň bilen agzyňy saklamaly parlap durkaň. Eger parlamaklygy aýryp bilseň beter gawy. Ondan soňram erkek adam bolsaň hile ýände hatynda baýat kellesi örtügli bolan halatynda namaz okymaly. Emma erkek adamlar kelleýalaňaç namaz okymaklygy gawy däl, mustehep däl, mustehebi terk bolýar, eger kelleýalaňaç namazyny okysa. Megerinki pes päl bolup ýa heý görä Özün etek saýyp aý men-ä mollamy, men-ä karymy, men-ä ahumy, men-ä bir pasyk adam, biderek adam, näzire men gowy adamlaň geýýän zadyny geýeýin diýip, şunjyrek özün çünden ýüregi bilen pes tutsa-ha, öle bärde aýdan bilen däl. Aý meň saçym bozuljak bolýa börk goýsam, aý meň reňguranym saçymy üýtgetýä diýseň bu mekruh, halys mekruh. Emma kelleýalaňaç okymasyzlyk mustahap. Kelleýalaňaç okymak mekruh. Ondan soň seždä gideňde maňlaýyňa hapa degipdir, gum degipdir, gyl degipdir, bimydar ah etýän ýaly bolýar. Şonda kelläňi, maňlaýyňy şeýle sürtmeli däl. Sürtmesizlik mustehep, sürtmeklik mekruh. Megeriňki ejaza bar, eger maňlaýyňa dürtüp, ezýet berjek bolsa, heý göre bir seni maşakgata goýjak bolsa, şonda ony hawa aýramaly bir gezek ýa iki gezek. Maňlaýyňy ýara etjek bolsa-ha, ýogsam dogry däl. Ondan soňram sen namaz tökedeňden soňram, ýagny namaz tökedeňden soňram kelläňi bir zat şeýle çefeniň bilen mask etmeklik gawy, ýagny sypamaklyk.

Eý, bar Hudaý-a, menden gaýgyny, gamy aýyr diýdigi manasy. Şo maňlaýyň syr tutukaň aýdylmak mustahap şi. Ondan soňram dogasy bar, ýagny doga etmek namazdan soňram, töketýäň dogasyny etýäň namazdan soňra. Näme diýýäň? Allahumma ente's-selam we minke's-selam, tebarakta we ta'alayta ýa zal jalali wal ikram diýip etmeklik Şy-da mustehep. Mundan kärräk-de aýdypdyr-la, Waryp bolan zatlar kän, bulary etmek bu-da mustehep. Ondan soň namaz töketýäň, tökedeňden soňam Aýatul-Kürsini okymak mustehep. Hatda hadysda gelýär, bir adam namazdan soňra Aýatul-Kürsini okysa, şol adam bilen behişdiň arasynda birje zat bardyr diýýär. O-da nämedir, ölümdir diýýär. Ölügin beheşde barar diýýär. Aýetül-Kürsi her namazyň yzyndan okaýmak şeýlebir sogaplary bar. Hatda Aýetül-Kürsini ýatmakaň bir gezek okaýsaň, özüň goraýarsyň, iki gezek okaýsaň, malyň goraýar, üç gezek okaýsaň, hemsaýalaň maly bilen ogur alyp bilmer diýýän haky bar. Bir ýerde jyn-pyn bir zat geler diýip gorkýaň, ýüregiňe howsala gelýär, Aýetül-Kürsini oky alty tarap, hawa, çüfle, hiç zat saňa ýawyp bilmer diýýär. Ondan sonra Ayetül Kürsüden sonra sen avratla ve 30 taraf Subhanallah, 30 taraf Elhamdülillah, 34 taraf Allahu Ekber, 10 taraf La ilahe illallah, onlanjy gezek Muhammed Rasulullah, ondan sonra on gezek salavat aytmak, Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem aytyan. Ondan sonra yüz gezek estağfirullah, estağfirullah diyan. Ondan sonra 20 gezek ya hadi ya hadi diyan. Ondan sonra on gezek Allahümme salli diýip salawat aýtmaklyk şida musteheplerden. Indi başga-da tesabih bolsa aýdybermeli, şeýle bir sogaplary bar zatçylar. Indi bir aýtdyk, mustehepleri terk edeniň bilen hiç zat günäsi ýok, etseň sogaby kärräk ýöne. Indi ol birnäçe zat terk edeniň bilen mekruh diýdik, olaň özleriň nasyba inşallah kerahiýetde ony aýdyp eşitdirek. Elhamdülillah indi adab-salat aýdyp eşitdirdik. Inşallah indi Namazyň mekruhlaryny aýdyp eşdireris. Namazyň mekruhlary näçe diýip ýeke-ýeke inşallah aýdyp eşdireris. Mekruh etmeksizligi gawy bolan zatlar. Etseň namaza kemçilik gelýän zatlara namazyň mekruhlary diýilýär. Indi şoň näçe ha dänesi bar inşallah aýdyp eşdireris ony. Şoň äwelkisi näme? Gulagyňdan deperäk galdyrýaň eliňi. Allahu akbar diýip gulagyňa çenli ýetirmek sün, mustahep diýdik-dä. Indi o kelläň ujuna ýetiräýýäň, iki eliňi galdyryp, gulagyňdan geçirýäň. Bi mekruh. Ondan soňram kelläňi göge galdyrýaň tekbir aýdaňda. Allahu akbar diýende kelläňi göge galdyryp goýberýäň. Şu-da mekruh. Habardar boluň, şuny birnäçe adam etýär, etmäň şul işini. Ýagny asmandan ýaňa galdyrmaklyk, äwwelki tekbirde mekruh şu. Ondan soňram musalli agzyny tutmaklygy-da mekruh. Şeýdip namaz okypdy, agzyny tutýar birden-de, mekruh şo. Fakat pazlamak gadyry bolanda, şon pazlamak gelende, şonda mekruhda, onda aýramaly, ýagny eliňi tutamaly bolýar. Emma aýtdyk pazlamaklygy başardygyndan etmeli. Etse mese gawy saklap biljek bolsa. Ondan soňram

Bir zat goýýardy üstüne. Şon jürek oranýa zabasyndan sallap şil mekru diýýär biziň kitaplarymyzda. E, telli oramaly ortasynda börük, ýokunda akja börükli jokymaly. Erkek adamyky heleýdi ki, aýtdyk, ola hökmen kellesine baş atar örtmeli, saçy da atda görünmeli. Ondan soňra eliňi rukuda rukuk diýen, rukuk diýen subhanallah bil azim, meselen rukudan sejdä gitýän, rukudan sejdä barýarkan, şonda

Ýok. Ondan soňra sežde rukuny eýni ýaňky horozyň ýa tawuň ýerden çokçulan ýaly bolup çaladym çalasym gitýän, rukuda çalasym gitýän, seždäni çalasym bitirýän. Şi makruşi. Şi ýora ýuwaşjyk etmeli. Äwel aýtdyk, indi üç höküm bar diýdik. Indi kerahiýet hökmän üstüne gelýär-de. Ondan soňra elini Ýaňky bilegini ýere gatma, ýere goýup seýje etmek-de mekruh, erkek adamdan çüri. Heleýiň gürrüňini aýtdyk gowy edip. Indi erkek adam ony goýmaly, megerenki bir danyşykly bolup halka ezýet berjek bolsa, şonda onda edamaly işgäli ýok onda. Ondan soň iki elini rukuwdan galanda ýa kellesini e, rukuw gidende, rukuw gitjek bolanda elini galdyrak hem rukuw gitýäň. Ýa rukuwdan galanda elini galdyraýaň birdenne. Eni tekbir tehrim aýdyp duran ýalam, şonda mekruh şu etmeli şol işi. Habardar bolmaly, şular aslan etmeli. Mekruh. Ondan soňra geýimiňi ýeňin geýmänjek, hem onjuly ýöne geýimiňden asyp goýaýaň, ýöne gerşiňden geýimiňi. Şu da mekruh.

Ýeňin tutup, Aý, okyjak bolýa-daý, aýyra, nädip duň aýt muny diýip aýdarsyň, ýa-da Aý, ýaltanýan baba börük goýmana kelläme diýseň, Aý, ýo, saçymyň moduly üýtgýä diýersiň, şular-da mekruh. Emma aýtdyk ýaňy tezellul bolsa, ýagny pespälik jähetli bolsa, Aý, men-ä ahunyň, mollaň yzyndan ýetipdirin, men bir pasyk adam, özüň ýürek menen şuny getirseň, onda işgäl ýok, ýogsam mekruh. Ondan soňra hem iş donuny namaz okymak mekruh. Heý görä habardar bolmaly. Işe gitýäň, iýmitiňi äkitjisiň ýalak, birdenem muşemmejik öz eliňdäki bolup duran zadyň içine eý täzeje eýim-başyňy, balaňy köýnek salýaň. Beýläk bir namaz wagt bolýamy? Iki daýyga ýa bir minut, iki minut bolýa. Derrewçge Çykarýaňda sypyrýaň, ondan soňram ýaňky hawa eýin başyň täzesini geýýäňde derewçik okaýaň, bir daýga-da bolanok. Hatda Hazreti Abu Hanife rahmulladan rowaýat edilnýär, her wagt mesjide gitjek bolanda iňki awadan, iňki gawy köýnegini geýip gitýämişdik diýýär. Näme diýip çyn Hudaý Tagalaň huzuryna barýaňa sen? Pes gawy köýnegi geýmeli. Hatda indi şi mesjide gideňde, indi biz diýýäs ony Indi dogry işgäli ýok ol. Meselen, balakly bir zatly namaz okaýaň, a ýa şol mesjide gitýän könek balaň bilen birdene şuda biri eliňi tutakam ýöri, palan ýaňak baryp gaýtmaly diýse gidip bilerismi? Eger gidip biljek bolsak hiç mekrulygy ýok. Ýa ol okan adam gelipdir, şol eý maşyn bilen ýör mesjide gidi şoň ýanyna baraýyl diýende, a ýok men bir öýe gideyim bir öýi maşyn çaşyraýyn diýseň, indi şatar şol eý maşyn. Näme sen mesjide barýaň, eý maşyn gawja hüňe-de gitda. Hiç işgäli ýok sen kamil bitir Hudaý Taala huzuryna barýaňa sen. Pes gawusyny geýip bar. Emma sen şu mesjide geýýäniň bilen hemme ýaňa gitjek bolsaň, şol eýmaş boldy şo hiç gürrüňi ýok. Indi bärki eýmaş awratyň örtse dogry diýä ulamana. Ýöne şoň gawusy awa balakly bir zatly barmasaň gowy gawy. Şu barýaňa gitip biljek, olakon adam ýanyňa gelende oturyp bilmejek. Könek bilen okydyň, şol gawy. Emma şonuň jürek baryp bilmejek bolsaň, onda ol kerahyýet geldi gelamany.

Kellesini eňse, rukuda kagyp, deňze bolmalydyda, suw goýulsa deň durgun durmalydyk äwwelki gezek. Şonda eger kellesini eňse, ýa kellesini galdyrsa, şu mekru. Deňze durmaly. Ondan soňra öz doganyny, balagyny oýnamak da dogry däl. Hey, meselen, ony beýlek dogurlyýa, o gerşini beýlek dogurlyýa, ony kärräk oýnaberse, ämeli kesir bolup namazda bozulýa. Hey, oýnap, kakyp, beýtip, şeýdip dursa, daşyny nähak gören adam namaz okaýan aw diýip namaz bozulýar. Pes oýnasaň-da, birden bir däne iki däne oýnap dursaň, bir mekrulyk gelýär. Ýöne oýnamaly däl şony. Bir gün bir ulamadan soraşylypdyr. Sen siňek gelende şony kawmaýaňmy diýipdir. Onda ol misal bilen jogap berýär. Iki däne patyga adam bir patyşaň ýanyna ertilip urulanda Şonda bir-biriň ses çykaranok, şallak bilen urlup dur on diýýä. Onda ses çykanok. O näme ses çykaranok? Onda patyşa şol gazy men hewra batyrdygym bilsin. Edermeli özi urlup dur. Şol awunlygyna jydap dur diýýä-de, näme diýip batyr diýdirjek bolup özüne diýýä. Biz Hudaý Tagalaň huzuryna dur. Iň holokon patyşa hemme zadyň üstemi bolup duran bir siňek bilen geläkam ak tüfedäkam dargadaýlymy diýýäda. Onda ol hiç diýýä da durmaly jydanyp diýýäda. Şeý diýipdir pes oýnap durmalyda könek balaňy. Hatda meselen ol Emele kesiriň içinde şol göňe galanda ýeň geýimini meselen eli bilen şeýle dograsa iki el bilen iki el emele ihtiýajy bar namaz bozulýa diýýä. Pes haýwara oýnamaklykdan gaçaýlyň emele kesire baryp namazymyz bozulamasyn. Ondan sonra barmaklaňy şarkyldatmalydy. Namazyň içini de şarkyldatmalyk mekru, namazyň daşyny da şarkyldatmalydy diýe. Gawy däl şu. Namazyň içinde mekru ýöne. Ondan sonra barmaklaň bir-birine giydirmeli. Muşabbek diýe oňa, ýani bir-birine giydirip, gulf edip durmaly, o da dogry däl, mekru. Ondan soň awunjak daş bar seýjetjek jaýyňda. Onda bar maňlyňy dürtmejek bolsa, hiç zat etmejek bolsa, 50 girmeli, aýyrmaly lede. Ýöne eger maňlyňy zerer berip, huzur şuňa aýyrjak bolsa, bir gezek ýa-da iki gezek aýyrmaň işgäli ýok. Şon aýyrmaň işgäli ýok şu taýyny. Ondan sonra mekrulyň biri oturanda aýbaşyň ýazyp oturýar. Aýbaşyň ýazyp oturýaň, bide ozurly adam bolmasa, ozurly adam bolsa aýagyny uzadyp otursa-da işgäli ýok. Ozurly sagja adam bolsa, awwel aýtyp oturmaň tärini, sol aýagynyň usunda oturmaly, sag aýagyny tikeldip oturmaly, erki adama, heleý-de, öz gurugynyň usunda oturyp ýerde, iki aýagyny-da sag tarapyndan çykaryp oturmaly diýdik. Ondan soňram, sagyna, soluna bakmaly-le, kellesi bilen-ha. Bedenini gymyldadanok, gözi bilen bakmaklyk mubah diýip aýtdyk. Aa bakmasa gawy, ýöne kellesi bilen kellesini aýlap beýle şeýlesini gözde asa göňde gözlemelle hiç zady, şonda mekruh göň özede namaz bozulýa diýende gurruň ba. Ýöne kellesi bilen beýläk şeýläk aýlasa bir namazy mekruh bolýa. Emma küllen bedenini aýlasa namaz bozulýa diýdika. Ondan soňram arçynmalla de. Aam! Oom etmelle. Megerinki He görä bu hordogyna gelip zir dem bermän duran bolsa, ýa kyraat okyp dur, kyraatyn okup durmän bolsa, onda a bir ah öhedakam aýyrmaly, ýöne başarsaň ses bilen, herf bilen bolmaly, ah diýip he çykarmaly, ah diýip he çykarmaly, ak diýip ge çykarmaly, garaz herf bolmaly şony. Ondan soňram asgyrmaly başarsaň. Ýani eger başardyň öz-özüň bilisije asgyrmaly. Emma özi gelse mekrude, ýöne başarsaň saklanmaly diýdik. Ondan soňam oglanjygy özüň bilen götermeli, heleýe erkek bolup, oglanjyk bile hiç zat ýok, özi adamda bar saklamana, hiç zada barjak ýerde namaz okaýançaň, şonda oglanjygy üstüňe goýup, göterip namaz okaýmaklyk şi mekru. Emma şol ozur bolup, bir oda barjak, özün bir zada ýakjak ýa eli-aýagyny kesjek, adam ýok saklamana,